Akka tasaa viidiyoon kun yoo si bira dhufe ofii ilaaltee qofa hin dabarsinii hiriyyaa keetiillee sheer godhi. Du'aa'ii ati kadhattee akkaataa itti Rabbi irraa argattu ka Rasuulli salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi himan. Gaaf tokko Ummi Suleymi Rabbiin kadhachuu barbaada akkamitti haa kadhadhu jetteen Rasuulaan. Karaa ajaa'ibaa irra kaahaniin Rasuulli. Yeroo kudhanii subhaanallaahi jedhi. Yeroo kudhanii Allaahu Akbar jedhi. Yeroo kudhanii Alhamdulillaahi jedhi. Summa salii haajataki. Kana booda rakkinna sitti jiruu fi waan Rabbii keetirraa hajamtu guutuu Rabbii keetitti himadhu jedhaniin. San booda Rabbii laqad fa'altu laqad fa'altu siif awwaadhe gaafiin ati na gaafatte siif awwaatame jedheetiniin Rabbi deebii deebisaa jedhan. Kanaaf wayta du'aa'ii kadhattu

dubbii isaa heddummeessuudha. Ijaan laaluu heddummeessuudha yoo nama si durallee jiraate. Laaluun hanga si ulfaatte laaltee fuula isaa hanga himuu hin dandeenyetti akka saabaa rasuulaa keessaa osoon du'e warra jannataati jechuun if yaada jee eega nabiin du'e alayhi salaatu salaam dubbatee fuula isaa keessa eega ammoo fuula isaa akka ta'e beekuu hin danda'u jee nama jaalatan beekuu hin danda'an fuula isaa akka ta'e ammoo waan qabxiin takka illee yoo fuularra jiraate Rifeensillee yoo ilkee irra jiraate nama si jaalatu wanni beeytuun dura nama dila keessaa isaa harkee sirraa fuudha. Kanaaf nabii keenya alayhi salaatu wassalaam Allahumma salli. nagaa rahmata irra buusuun mallattoo isa jaalachuuti. Hoodhoo kanniidha. Takka irra buuftee kudhan fudhatta. Isumaa jeemmas. Waan nabii rabbiitti kan dhiyaatan hadiisa keessatti akkuma jirutti irra dhihaataan namaa natti nama hedduu nagaa rahmata narra buusuu jee. Allahumma salli.
Kanaafuu hoodhoo kanniidha. ibaadaadha ibaadaa keessaa ta'e irra caaltuuti ammas waan ajaa'iba sitti ta'u addu'aa uhu wal ibaadaa du'aa'umaatu ibaadaadha ibaadumaa du'aa'idha akkasii miree Kan. du'aa'iin sun ibaadaan sun yoonii fi jalqaba irratti nagaa rahmata nabiyyi irra buusuu baatte hin qeebalamtu Allahu akbar. nabi sallallahu alaihi wasallam namicha osoo nagaa rahmatan buusin kadha seeneen ajil tajeen ajila haaza jarjere gurbaan jeen jarjeruudha Kanaafuu guyyaa guddaa keessatti nama guddaa irratti jecha guddaa Allah. ibaadaa guddoo Allah. waan bakkatti dhaabbatu hin qabne jechuudha. Irra caalaa ibaadaati. Bar namni tokko na- nabii rabbii dhufee akkas taatu yaa ergamaa rabbii ibaaduma ta'e sala- du'aa'uma teenyaa waan kadhannu kana dura walakkaa sumarratti nagaa rahmata buufnuu jennaan itti namni yaada hin qabne hin jiru. Yookaan mana keessaa, yookaan qaama isaa keessaa, yookaan hojii isaa keessaa, yookaan jireenya isaa keessaa, yookaan fuuldura isaa, yookaan waan dabree ilmi namaa kanaan mokkorame. Kanuma dubbiin rabbi irra jirtu ta dabartee ni yaada, ta kuttee ni yaaddawa, ta fuulduraa ni yaaddawa, tamma keessa jiru ni rakkata, ilmi namaa akkana amalli isaa. Dawaan waan kanaa Assalaatu alal habiibi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa wasallam. sallim. Nagaa rahmata isarra buusu. Allahumma salli. Kanaafuu mee a- aqliyyan hadiisa wajji walitti finnee haa laallu. Guyyaan kun guyyaa walga'iiti. Guyyaa walga'ii keessatti guyyaa isa keessatti bareeffatanii urgeeffatanii islaamni itti walga'u. Guyyaa walga'ii san keessatti namni guyyaa walga'e waan jabduu dubbatamu waan laaftu dubbata.
Waan jabdu dubbata. Waan irra jabduu dubbata guyyaa san waan irra jabduudha. Saniif guyyaan kun guyyaa walgayii waan ta'eef nagayaa rahmata nabiyyii irra buufta. Irra caalaa guyyaa hadiisa keessan maaltu jira? Guyyaa Aadam uumame, guyyaa Aadam jannata seene, guyyaa Aadam jannata keessaa isa keessa bahe, guyyaa qiyaamaalleen keessa taatu. Guyyaan kun guyyaa guddaa wanni guddaan isa keessa taatu. Subhaanallah. Kanaaf jecha guyyaa kana keessatti nagayaa rahmata nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam irra buusuun akkaan akkaan akkaan filamaadha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa keessummaan kabajaa gurguddoon addunyaa tanarraa addunyaa tanarratti kan kabajamtu ministeeronni jechuudha. Eh? Ayyo. Ambaasaaddaroonni guyyaa samii ka'anii dhufan maleekonni jechuudha. Maleekonni samii. Ati guyyaa malee keessummaan gurguddoon dhufte yoo duraan waan hamtuu dubbattellee guyyaa kana waan gaarii dubbatte yoo duraan waan hamtuu uffattellee guyyaa kana waan gaarii uffatta. Ammas guyyaa islaamni isa keessatti wal ga'u guyyaa

Namni khayrii takkarra nama qacelche akkuma nama khayrii san dalageeti. Kanaaf nahnu nuhibbu habiibanaa ashraf al-khalq al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni jaalanna. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Gaafii tokko isin gaafadha.
Jiruu teessan jalqaba irraa haga xumuraatti yoo rabbiin salawaata isin irratti buuse rabbi salawaata isin irratti buusu jechuun

Rabbi jiruu isaatti gizee takka yeroma takka salawaata irratti buuse rahmata itti dhangalaase nabi Muhammad irratti akka buusuudhaan immoo kudha yoo rabbi itti dhangalaase eessaa wal madaalan immoo jiru. Innaa lillaahi.
Eh?
Inni lammaffaa Jibriil gaaf tokko nabi Muhammad dhufee alayhi salaatu wassalaam yaa Muhammad man sallaa alayka sallaytu alayhi jedheen hattaa Jibriil malaa'ikaan

ambaasaaddarri sun ambaasaaddaroonni sun ministeeronni sun nagayaa rahmata nabiyyii irra buusanii isinis nagayaa rahmata nabiyyii irratti buusaa